O, sbwylwch yr hwn. Boi pel-droed yn gorfod bod yn over the top. Mae'n i ffili ffwrdo un o'r un, eh? Bydd mor un yn grac os oedd ein A gathoch chi'ch enwi y chwaraewr gorau erioed. Yn gwneud i moyn i lefen. Ond i bron bod y chwarae yn broffesiynol, heb cael yn talu. Oeddech chi'n mynd i dde Africa lle oedd apartheid, beth oedd profiadau chi? Do'n i ddim yn sylweddoli lot o'r pethau oedd yn digwydd. Dwi still ddim yn gwybod os o'n i'n iawn neu beidio.
Cyn-fewnwr Caerdydd, Cymru a'r Llewod sy'n cael ei adnabod fel un o'r chwaraewyr rygbi gorau erioed, Sir Gareth Edwards, sy'n westai troma ar y gêm. Oedd hi'n bleser cael treulio diwrnod ym Mhorth Cawl yng nghwmni un o wynebau mwyaf eiconig Cymru, wrth i Gareth sôn am y fraint o gael ei enwi'n gapten fengaf yn hanes y tîm rhyngwladol, cael ei feirniadu am deithio i Dde Affrica efo'r Llewod yng nghyfnod apartheid, ffilmio rhaglenni teledu efo'i wraig Maureen a llawer mwy. Su'mae Gareth? O! Owain, shwt wyt ti? Dach chi'n iawn? Dwi'n iawn, diolch, ydw.
Neis o'ch gweld chi, dde. Dwi grêt fan hyn. Ydw i fod i alw chi'n Sir neu beidio? Ta beth ti moyn. Dw i'n gwybod bod ti ddim yn galw enwau twp yno i. Na, popeth yn iawn. Ie, Gareth yn iawn am heddiw.
Gareth yn iawn, Gareth yn iawn. Be dych chi 'di bod yn neud i gadw'n brysur, Gareth? O!
Ni- so, torri'r ardd. Ie. Bydd Maureen yn grac os weda i hynna. Hi sy'n edrych ar ôl yr yr ardd. Na, yym, cadw brysur, chydig bach o gôl fan hyn, a mynd i weld teulu bob nawr ac fan, a a ffrindie. Perffaith. A 'dan ni'n mynd i gael diwrnod bach o gwmpas Porth Cawl heddiw, ac efallai treulio chydig bach o amser yn yr ardd, gan fo mor un 'di neud mor dda, ie? Os na gymerai'r amser, fydd hi'n grac ofnadw, so fi'n credu well i ni neud 'na hefyd. A gobeithio allwn ni gael un neu ddau cwpaned o goffi a fate a chydig bach o hufen iâ ne' rwbeth fel'a. Diwrnod perffaith. Dewch i ddangos yr ardd mae fi. O Gareth, dwi mor falch o gael bod yma heddiw, mae rhaid i fi gyfadda. Yn falch o gael eich cyfarfod chi yn iawn am y tro cyntaf. A mae'n ddwrnod perffaith i fod yma yn yr ardd ym Mhorth Cawl. Bywyd chydig bach yn wahanol i chi o'r dyddiau chwarae dw i'n siŵr, ond dach chi'n hapus iawn yma? O, hapus.
A ni wedi bod yn hapus yn byw yma a fod yn rhan o'r o'r ardal. Ma- yy mae'n mae'n anhygoel. Ma' sawl cyn chwaraewr rygbi yy yn byw yn yr ardal a rwy'n ware golff gyda nhw bob nawr ac y man. So ni'n cael lot o sport a sbri gyda'r bechgyn 'na. Cerwch â ni nôl ta, dechrau yr yrfa, felly, lle nathoch chi dyfu fyny, oherwydd dwi'n gwybod bod chi 'di chwarae i Gaerdydd lot o weithiau yn yr yrfa, ond bachgen ardal Abertawe oeddach chi, dwi'n siŵr o' 'na chydig bach o stick pan oeddach chi'n mynd yn ôl adre weithiau. O hyd!
Blynydde wedyn 'ny, ti'n gwybod, ydy, a fi'n cael bobl yn gofyn, fel fues ti ware i Gaerdydd, pam nag wyt ti'n ware i Abertawe? Oedd yn athro i, Bill Samuel, a oedd yn Dewis bron bob cam oedd yn arfau am i ni fynd i. Ddywedodd wrtho fi un dwyrnod, Reit, fi'n credu y ysgrifennai i Abertawe, yy Clwb Rygbi Abertawe. Rwy'n credu bod chwaraewr 'da fi fan hyn, wedodd e, sy un dwyrnod mynd i chwarae dros Gymru. Ie.
A
daeth y llythyr nôl o Abertawe, O, diolch yn fawr, yy Mister Samuel, ond ni'n credu bod bachgen 'da ni fan hyn yn Abertawe sy'n mynd i warae dros Gymru cyn bo hir. A, a, Diolch yn fawr i chi. Diolch am eich diddordeb, ond na, peidiwch â rhoi galwad i ni, roi unrhyw galwad i chi. Ocê.
So, dwi ddim yn credu oedd Bill rhy hapus â ni, ond ta beth 'ny, roedd e amser i fe feddwl, a wedodd e, T'mod beth, y fwyaf fi'n meddwl amdano fe, fi wedi ware dros Clwb Gaerdydd, i'r ail dîm wedodd e, ond dim ond un clwb sy i ti. Caerdydd iddo fe. Yr unig glwb rwy wedi chwarae i. The rest is history. The rest is history. Wel mae lle yma'n berffaith ar ddiwrnod fel yma i ddeud y gwir, debyg Gareth. Alla i weld pam bod chi wedi setlo yma ers blynyddoedd ond Be dych chi'n neud i gadw'ch hun yn brysur rwan? Yym,
wel, a diolch i Dduw, wel, wel, ma' chydig bach o waith i ga'l, yy siarad mewn cynïo, pethach fel 'a, ond yy y diddordeb sy 'da fi o'i hyd, fi'n hoffi cystadlu. Iawn. A'r beth sy'n neud hwnna ore' ar 'yn oedran i yw golff. Bu ware gyda ffrindie yn Nid i Waren erbyn bechgyn oedd yn chwarae i Abertawe neu fechgyn oedd yn chwarae i Lanelli a peth fel 'na, a o hyd neu gystadleuol. Ti'n neud fi pato hwnna? Ie. Wrth gwrs bo' fi. T'bod, dyna beth ni'n hoffi fwy na dim byd, a ni'n ca'l lot o sbort a a sbri, siarad falle am ams- a- am y am yr amser maeth yn ôl, siarad am yr amser nawr, a a mwynhau yr holl beth. Bydd e'n yn bwrdd cawl. Fi yn yr ffordd rhwng Caerdydd a Abertawe i fynd i we- edrych falle ar gêm pêl-droed neu gêm rygbi yn yn Barc yr Arfe. Fi'n credu bod e'n b- bod e'n cyfle i fi i o hyd i fod yn rhan o o beth dwi 'di bod yn rhan o trw'n fywyd. Dach chi'n sôn yn fan'na yr elfen gystadleuol, ma' golff a pysgota dach chi'n licio... A pysgota. ...fath o bysgota. O ie ie. Ond Mae hynna'n bwysig dydi? Fel rhywun sydd wedi chwarae rygbi ar lefel uchel iawn, dach chi wastad eisiau cadw'r elfen gystadleuol 'na. A hwnna 'na ers y dechrau efo chi? Odi, fi'n credu bod e'n naturiol. Fi'n credu, Owain, fi'n credu bod e'n naturiol, fi'n credu bod fe'n pob un o ni. Tibod, ta pwy safon chi'n ware arno, y bechgyn fi 'di nabod erioed, y rhan fwya' o nhw, y ffordd 'na. Maen nhw o hyd yn moyn bod y gore', neu dangos bod nhw'n gallu cystadlu, neu gallu neud Fi'n treialo nhw ugain mlynedd, deugain mlynedd yn ôl. Ie. Mae pysgota fwy na falle na, na golff. Mae e'n rhoi amser i fi i i ymlacio, i mwynhau... Bach o heddwch. Heddwch a natur.
Ie. A mae hwnna'n bwysig hefyd. Mm.
Golygfeydd mae. Ydych, ie. Neis dydi? Ydy. Sut blentyn oeddech chi te Gareth? Yy o ochrau Pontardawe oeddech chi'n dod, ie? Plentyndod hapus a a wrth eich bodd yn chwarae rygbi? Y o! Yy
plentyndod hapus ofnadw lan yn y yy yn y pentre. Ond ni'n chwarae pêl droed yn unrhyw le o'n ni'n gallu, chwarae p- rygbi yn unrhyw le o'n ni'n gallu. So ges i'n godi a'n fagu yn cael yn ddysgu falle gyda bechgyn oedd yn he- hŷn na fi. Na fe fel hyn, na fe fel 'na. Nhw oedd yn dewis i ni. A hefyd, athrawon fel Bill Samuel yn wneud siŵr bod e'n dod i fi ar yr hewl iawn a gorfod gweithio'n galed a o- fi 'di sylweddoli sawl gwaith dros y blynydde mor lwcus o'n i bo' fi 'di cwrdda gyda'r yy athro a'r dyn yma o'dd yn byw yn yr yy yn y yn y pentre o'dd e'n Lle anhygoel i fyw.
Elfen gystadleuol wastad 'di bod yna gennoch chi, ac hefyd yr y teimlad o fod yn arweinydd dwi'n cymryd ar y cae oherwydd dwi'n meddwl bod fi'n gywir, chi dal i fod capten Fenga Cymru, ugain oed yn gapten ar eich gwlad, sydd yn dangos yr elfen o fod yn arweinydd oedd yn rhan ohonoch chi? Wel, oedd e'n sioc i fi ar y pryd, credwch chi fi. A pan rwy'n edrych nôl, fi'n meddwl falle, wel, falle, o'n i ychydig bach rhy ifanc, ond oedd chwaraewyr yn yr ystafell, a ni'n siarad gyda nhw, a ni'n meddwl, yn arwyr yw'r oedd rhain, yeah. ond rhyw blynyddau yn ôl, oedd hi'n gyfle arbennig a mwynhad mawr Allwch chi gynrychioli Cymru dros unarddeg mlynedd, dim ond 53 cap yn y cyfnod yna sy'n dangos o' 'na lai o gemau, nathoch chi chwarae bob gêm, nathoch chi ddim methu dim un, so fi'n mynd i licio chwarae yr un un safle â chi yn y cyfnod yna.
Wel, 'na ti. O'ch chi byth 'di brifo? Wel, o, o, o, ges i un neu ddau damwain. Ie. Yy, yr hamstring. Hamstring, ie. Ie. Ond nathoch chi methu gêm? Ond, na, o'n i'n lwcus. Roedd rhaid fi fynd i Casnewydd... Ie. ...i cael triniaeth bob dydd, neu dwy neu dair gwaith y dydd. A a bobl yn yy yn diolch i Dduw yn edrych ar 'y nôl i yn dda iawn. Ie. A fi'n cofio es es i lan i Manceinion, a o'n i'n ffrindie da gyda Mike Summerbee, a on' bai bo- bod e wedi ca'l cyfle i a wedodd e, wedes i, Dwi ddim yn mynd i waren erbyn Lloegr, wedes i. Pam ni? wedodd e. Wel, fi 'di cael problem, a ma' problem 'da fi gael triniaeth bob dydd. Mm. Cer â lan man 'yn, wedodd e. Ie? Ie. Gaf fi... So nath e helpu ca'l triniaeth i chi? Ges i lot o triniaeth, a a fi'n edrych nôl sawl gwaith, a ni'n ffrindie hyd heddi, o'n i'n siarad 'da fe neithiwr. Ie. A ond bai bo' nhw wedi neud 'na, roi'r triniaeth 'na, Byddai'r record 'na, fi'n eitha, fi eitha proud o'r o'r holl beth, yy heb iso gêm ddim wedi digwydd. Mae'r record yna yn anhygoel. Un o'r deg mlynedd, ddim methu un gêm Cymru. Swn i 'di gallu gwneud efo tips ers i di aros yn ffit gyda chi Gareth. Dowch â ni nôl yy hufen iâ bach ie? Mae lot o fechgyn yn gweud taw dewis geme oedd e o'n i'n neud ond yy na ti reit. Chydig bach o lwc oedd e, castell ar unrhyw beth.
Ydych chi'n gweld y gêm sut mae dyddiau yma, da chi'n gweld yr arian sydd yna, da chi'n gweld sut maen nhw'n cael i edrych ar ei hola, bob dim yn broffesiynol. Os a unrhyw deimlad o genfigen, ta da chi'n hapus efo'r cyfnod oeddech chi'n chwarae rygbi?
Mae fe'n digon rwydd falle i fi i weud o'n i digon hapus. Ydw, fi wedi bod yn hapus iawn gyda'r yy gyda'r blynydde dyma i'n dyma fi'n yla yn chwarae rygbi ar y pryd. Mae shwt gymaint o barch 'da fi i'r chwaraewyr sy'n whare heddi achos falle bod fi'n sylweddoli er do'n i byth yn broffesiynol fi'n sylweddoli beth mae'n golygu yy y paratoiad yw e yy y risg yw e. Ie. a'r amser mae'n rhaid i chi wario i baratoi am yr holl beth. Yym, gethon ni falle y cyfnod gore. Gethon ni... O'n i bron bod yn chwarae fel yn broffesiynol, heb cael yn talu. Mae pob un yn gallu gweud, 'O, hoffen ni wedi cael tâl amdano fe. Ond unwaith chi'n cael y tâl amdano fe, fi'n credu bod yr holl beth yn newid, yn odyw e, ch'mod? So dwi ddim wedi bod yn y sefyllfa 'na i i i gael y tal amdano fe a a a ni wedi cael mwynhad sy wedi para hanner can mlynedd. Ie. Pan ni'n cwrdd â, chi'n gallu gweld y gwên ar gwyneb bobl, chi'n gallu gweld yr hapusrwydd pan ma' ni'n dod at ein gilydd, ti'n cofio 'wn, ti'n cofio 'na. So, yy, ca'l a châl yw 'i. Yym, hoffen i di ware yn broffesiynol? Pwy a ŵyr?
Ond doeddech chi'm yn cael eich talu o gwbl, a wedyn, yn hwyrach yn yr yrfa, nathoch chi sgwennu hunangofiant, gafoch chi'ch talu am hynna, oedd yn golygu oeddech chi'n banned wedyn rhag hyfforddi neu cymryd unrhyw fath o ran mewn rygbi. 'Na ti.
Oes 'na unrhyw fath o gysineb tuag at hynna, oherwydd mae hynna i weld yn hurt rŵan? Ie, like casineb, dyna'r ffordd, ti'n gwybod, a dyna beth oedd e. A oedd y bechgyn yn dechrau siarad rhwng ei gilydd. Oedd pobl yn dechrau twmlo, yym, wel, arswch funed. Mae pob un yn wneud arian mas o hwn. Oedd y pres yn mynd i rwla, doedd?
Oedd, ond y chwaraewyr.

o, hapus iawn. Sa chwaraewyr rygbi a pêl-droed presennol ddim yn cael bita hyn fan. Na, siwr o fod. Ond da ni'n cael dyna. Ond ni gyda. Ex-players yn iawn dydy. Mm. Yn amlwg, oedd Cynrychioli Cymru yn rhan mor fawr o'ch gyrfa chi, ond yr un mor fawr Cynrychioli Llewod a cael mynd ar cwpl o deithiau, sut oedd y profiadau yna, yn enwedig o feddwl, oeddach chi'n mynd i Dde Affrica yn ystod cyfnod lle oedd apartheid, yym, o- oedd 'na, oedd 'na frwydro o fewn y wlad yna, be oedd eich profiadau chi?
Chi ddim yn gallu edrych nôl arno fe a, a gweld e Be a beth oedd yn golygu. Do'n i ddim yn sylweddoli lot o'r pethau oedd yn digwydd yn yn gwledydd eraill ar ar yr adeg hynny. Y peth oedd mwyaf pwysig oedd i cynrychioli Cymru, cynrychioli'r Llewod ac i chwarae'r gêm. Nawr, dwi ddim yn fod yn naïf na dim byd. Chi ddim yn gallu edrych nôl arno fe a, a, a, a sylweddoli beth oedd yn mynd ymlaen. Achos nawr ni'n... Mae'r gwybodaeth yna, mae... dealltwriaeth 'na. Ond un ar blynydde wedyn, dim dim dim mor hir â 'ny ar ôl ar ôl y taithie a chware, es i miwn i'r i'r yy i'r bar 'yn, o'dd bobol du yn y bar, a a des i a s- aethon ni siarad gyda nw a pethe fela a ch'mod a a gofyn i nw, chi'n credu nethon ni'r peth iawn 'de, dylen ni wedi aros i ffwrdd? Na, wedon nhw, o'n nhw'n gweud. Na, achos 'se chi wedi aros i ffwrdd, ble dim byd wedi newid. Ie. Ffaith bod chi wedi dod a chi wedi pwriadu ar pwyse a bydda chi'n mynd yfe. Um, so, ok, un, un, un sgwrs bach oedd hwnna gyda, gyda bobl fyna, ond o'n nhw o'r, or barn uh, oedd e yn hel. Uh, ta beth ni. Yr unig beth oedd ar yn meddylen ni, a mae rhaid chi gofio, o'n ni'n bobl ifenc. Yeah. Jyst eisiau chwarae rygbi? Ie, ie, a ddim y profiad 'da ni o beth sydd gyda ni nawr. Ddim y dealltwriaeth 'da ni. Oedd ddim cameras 'da ni. Oedd ddim t- oedd ddim oedd ddim teledu yn De Affrica. So oedd llawer rhy beth o' chi ddim um, yn, yn deall a, wel, fel fi'n gweud, y fwyaf chi'n edrych nôl yno fe, dwi still ddim yn gwybod as, uh, uh, ar um, a sori os ydyn iawn neu beidio. Ie. Ond be am gynrychioli'r Llewod felly? Be, be sydd mor arbennig am wneud hynna? Wel, chi un o'r gore mas o yn yr amser ni, 30, 30, falle 32 o, o chreuwyr oedd yn cael eu dewis i fynd ar y Llewod yn y bedwar wlad. A oedd e'n rhywbeth o'n i dim ond wedi breuddwydo amdano a wedi darllen amdano ac myn' i fyn' mas i'r wlad hyn a a o'dd y rygbi yn naill raddol o o o galed yy credwch chi fi. Ie. A ca'l yr yy y cyfle i ware yn erbyn y gore yn y byd 'na be' chi moyn neud, curo nw a dod nôl... Legend. ...yn arwyr. Legends i'r cewod te. Gareth, 'da ni'n hapus i fod yma ar Llwybr Arfordir Cymru yn mwynhau y golygfeydd anhygoel, ond ochr arall i'r ffens, 'da ni eisiau bod ar y clwb golff de! Ie, ti'n iawn, ni'n hoffi bod fan'na nawr. A bardi bach, aros a bardi ie i gorffen. Mi ddi Dai Richards a a ffrindie eryll i o o'r byd rygbi. So hynna yn neis.
Ar ol gorffan y rygbi rwan yy oddech chi mor mor llwyddiannus ond ma hwnna wedyn wedi agor drysa ychwanegol i chi a'r byd teledu wedi golygu gymaint a dach chi di cael profiada anhygoel. Cwestiwn y sport, fel capten am bedair mlynedd, oedd hi'n special dwi'n siŵr? O!
Mae'n anodd i ddisgrifio a yy y bobl o'ch chi'n cwrdd â o bob adran o byd y sbort, yym ac o'dd e'n cael ei wneud ar yr adeg 'ny lan yn Manceinion... Ie. ...ble wrth gwrs ma' pêl-droed wedi bod yn yn yy boblogedd ofnadw a fi'n hoff iawn o hwnna so o'n i bob dydd bob dydd Sul o'n i'n cwrdd â i wneud y programme. Chi ag Emlyn Hughes, capten Lerpwl yn Gapten, ie? Ie, fi a Emlyn, a fydden ni'n cael fydden ni'n cael cinio A dyna beth o'ch chi'n cael, chi'n cael cino dydd Sul a- a- ar y penwythnos 'ny. A wrth gwrs, beth o'n ni'n cael wedyn 'ny o'dd y chwaraewyr yy y pêl-droed i gyd yn do' miwn, mwy na lai, wel dwi'm yn gweud nw gyd yn do' miwn, llawer o nw'n do' miwn, a ca- a o'dd e'n mor diddorol i clywed y sgwrs, beth o'dd wedi digwydd ar y penwythnos... Ie. ...pwy o'dd wedi ennill, beth o'dd wedi digwydd. A nage dim ond pêl-droed, Sgwad rhedwyr ceffylau, rhedwyr motorbikes, popeth. A oedd e mor, mor diddorol. So, un o'n amser gorau fi 'di, fi 'di hala yn byd teledu. Cael cwrdd â gymaint o bobl ddifyr dros ben. Wan, anghofiwch am cwestiwn y sport, anghofiwch am chwarae dros Gymru, dros y Llewod. Da ni 'di bod yn crwydro o gwmpas Porth Cawl heddiw, a mae rhan fwyaf o bobl 'di bod yn stopio chi am lyniau Ac yn sôn am y rhaglen nathoch chi efo Maureen, yy Gareth Edwards' Great Welsh Adventures dwi'n meddwl, ar y canals a bethe. Ie. Oedd hynna'n sbesial wrth gwrs. Oedd, sbesial.
A ti ti'n iawn, yy cofio Maureen ma' nhw i gyd a ma' fe'n jyst dyngos yy yy shwd finiwgrif yw e wedi bod a a fel mae'n dod i fi yn ei yn 'yn le bob tro. Oeddech chi lot o hwyl yn gwneud y rhaglen yna, do? Yy, ie, da.
Do, do, gaethon ni. A oedd e'n amser iawn, fi'n credu, yy, pan oedd y Covid yn rhan, a'i fynd o gwmpas Cymru, a hefyd dangos Cymru ar ei gore. Ie. Oedd e'n fendigedig, a gaethon ni lawer o sport a sbri ar yr holl thing. A cwrdd â shwt gymaint o bobl diddorol hefyd. Mm.
Be oedd yn gwneud y cyfnod chi'n chwarae rygbi ta y cyfnod eiraidd na i rygbi yng Nghymru mor arbennig?
Fici, falle yr amser, a a chwaraewyr ar yr amser 'ny. Cymeriadau. Cymeriadau, ie, yn dod at ei gilydd. A wrth gwrs, yn gêm amatur, yy, nag yw bo' fi ddim yn gweud o'dd e ddim yn c- yn ca'l 'i cymeryd yy o o ddifri, yy, achos o'dd 'i yn. O'dd o'dd geme yn bwysig. O'dd myn' i i i Twickenham, myn' i Murrayfield, o'dd chi moyn ennill. Yym, ond hefyd, o'dd y cymeria- cymeriade 'da ni yn y gêm. A a fi'n credu oedd hwnna'n dangos bas ar y ffordd o'n ni'n chwarae. Fwy na dim byd, gethon ni lawer o fwynhad yn chwarae'r gêm. Ac yn amlwg y peth mwya, oeddach chi'n chwaraewyr da, doeddach? Mae'n rhaid i gyfadde, o'n i yn lwcus ar y cyfnod 'ny, bod lot o chwaraewyr arbennig ar y pryd, a a'r gêm fel oedd hi'n cael ei chwarae, oedd hwnna'n holl bwysig, a hefyd y dechreuad o hyfforddi bobl fel Oedd Clive Rowlands a bobl o'r safle yna yn rhoi gwybodaeth a rhoi rhoi ffordd o chwarae i ni, dyma oedd yn siwtio ni. So mae'n anodd gweud pam ond dyna'r rhesymau fi'n credu. Pa mor dda oedd Sir Gareth Edwards fel chwaraewr? Sydd yn gwestiwn anodd i chi ateb eich hun, ond gadwch i fi ddarllen cwbl o bethe allan rŵan, iawn? O'n i'n gneud 'y ngwaith cartra, fydd pobl methu coelio bo' fi'n gneud 'y ngwaith cartra, ond o'n i'n gweld, yn 2001, o' 'na bleidlais gan Welsh Rugby Former International Players Association, 2003, Rugby World Magazine efo pleidlais, a 2007, Will Carling yn y Telegraph. Ac ym mhob un o heina, gathoch chi'ch enwi, y chwaraewr gora', erioed. Ddim yng Nghymru, yn y byd. Sut mae clywed hynna ac ydach chi'n rhoid eich hun yn y braced yna? Hynny ydi, mae'n elefen sy'n hoffi clywed pobl yn siarad yn dda amdanoch chi. Mae hwnna'n heb ots. Ond, os o'n i wedi rhoi mwynhad i bobl, dyna'r pleser fi'n cael, pan mae rhywun wedi stopio fi yn y stryd ambell i waith a maen nhw'n gweud, Mwynheuais i'r ffordd wrio chi. Dwi 'di cael bobl o'r Alban, bobl o Ffrainc, bobl o dros y lle i gyd. A dyna beth fi'n credu fi'n hoffi fwy na dim byd, bod yr adeg ni gyda ni wrio ni, roi lawer o bleser i bobl nag ydym ond o Gymru. ond dros y lle i gyd.
Un cwestiwn bach ola sy gen i Gareth, a dwi'n tueddu i ofyn hwn i bawb, sut fysa chi'n licio cael eich cofio? Sut dach chi'n meddwl fydd bobl yn cofio Gareth Edwards, y chwaraewr rygbi a'r person? Bod e 'di rhoi i ore'. bob tro. Ch'mod, os o's bobl wedi cael pleser o e- edrych yna yn chware, fi 'di cael lot o bleser yn chware dros fy ngwlad a dros dros fy nghlwb, a a gyda'r chwaraewyr fi wedi chware gyda. Fi 'di bod yn lwcus, a fi'n sylweddoli 'ny, a gobeithio gei di fy ffefryn am s- ychydig bach o amser. A'r peth mwya, da chi 'di mwynhau bob eiliad o'r daith? O! Yn gywir iawn. Ydw, fi 'di bod yn fachgen lwcus. Fi 'di sylweddoli 'ny. A, hei, a cael yn nheulu, y bobl sy 'di bod o'n gwmpas fi, y teulu, a hefyd y chwaraewyr pan mae'n dod i'r, yy, i'r gêm. y chwaraewyr wedi gallu ware gyda y gore yn y byd. O Gareth ga'i jyst deud diolch am ych amser chi heddiw, am gael y cyfle i dreulio diwrnod efo chi oherwydd wir yy rwan mae 'di bod yn fraint, ddim jyst am yr hufen iâ, yy dwi wir wedi mwynhau, mae 'di bod yn bleser neis o'ch gweld chi. Diolch i chi am yr hufen iâ, oedd e'n dda.